Зөһрә. Тыңлыйм. Зөһрә, безнең вакытта дуслар көтә иде, инде кыланма. Ашыкма, ашыкка ташка пешкән. Һәм моның мин сиңа шулай икән, хәзер графикада э, исбатлап күрсәтәм. Әйдә, исбатлап күрсәтәле Зөһрә. Моның өчен без синең белән э, математика дәресләрендә укыган графиканы сызабыз. Әйдә. Хәзер күзәгезгә китерегез. Бу безнең э, ашыгу юлы булыр. Ашыгу. Ашыгу, ә бусы пешү дип язабыз. Хәзер карап тор. Әгәр дә син ашыгасың икән, ашыккан ашка пешкән дип бислай бит. Күбрәк ашыккан саен безнең пешү юлы ул күбрәк булачак. Менә бер, ике, Өч, дүрт, биш. Күрәсеңме? Күрәм, шуннан да Зөһрә менә әйтәләр бит, математика безгә кирәкми, безгә кирәкми дип, менә кирәк икән безгә математика. Ә беләсеңме, боларны хәтта үзгәртеп тә була. Ә, менә монда вакыт дип языйк. Язам. Вакыт. Ә монда безнең булсын Киләсе сюжет. Һәм вакыт барган саен киләсе сюжет безгә якынрак. Афәрин. Син мине аңладың, дустыбыз да безне аңлады. Димәк, без киләсе сюжетны карыйбыз. Чиполлино Чиполлониның улы иде. Әйбәт кешеләр булган үзләре. Тик менә тормыш кына аларга карата рәхимсез булган. Нишлисең бит, кайда суган, шунда күз яше инде ул, дип башланып китә бу әкият. Италия әкиятчесе Джанни Радариның Суган малай маҗаралары турындагы танылган әсәрен һәрберебез беләбез. Бүген бу якты күңелле, кыю һәм тапкыр Чиполлино белән китап яисә мультфильм аша гына түгел,

Менә беренчедән шул малайның килеш килбәтен табырга кирәк. Беренчедән ул бит инде олы яшьтәге малай түгел, ул кече, кечкенә малай. Димәк инде аның тавышы да баланыкы кебек булырга тиеш. Бала, бала тавышын, аның самими йөзен, күзләрен, күз карашын табырга кирәк, йөрешен табырга кирәк. Гади генә гаиләдән булган, дуслык һәм тугрылык төшенчәләрен иң кадерле дип санаган Батыр Суган малае Безне дә кылган гамәлләре аша үзе кебек гадел булырга өйрәтә. Әлеге кызыклы әкият шаһитләре булгач, һичшиксез Чиполлино образына охшарга тырышасың. Бер образдан икенче образга сикерүебез дә болай теге авырлык тудыра бит инде. Аннары тиз генә шул арада костюмнарны да киеп, салып, тиз генә баш белән дә уйлап өлгерергә кирәк. Аннары тавышны да үзгәртергә, каядыр сөп-сөп дип сөйләшергә туры килә, каядыр борынны тыңкышлап сөйләшергә туры килә. Репетиция вакытында бераз буталган вакытлар да булгалады. Музыкаль әкият инструменталь ансамбльгә кушылып башкарылган күңелле җырлар һәм ялкынлы биюләр белән бергә бара. Яшелчә бакчасын хәтерләткән искиткеч гаҗәеп костюмнар исә көлке һәм күңелле мохит тудыра. Сез ятлау гына аның берни түгел. Менә дөрес әйттегез, аны образын табу иң кыены инде менә шул. Образларың бит әле бер-берсенә ошамаган да булырга тиеш. Димәк, күз карашыңда һәр спектакль саен бүтәнчәрәк булырга тиеш. Комедиядә бер төрле, драмада икенче төрле, трагедиядә өченче төрле, балалар өчен әкияттә э, дүртенче төрле. Шуңа күрә иң авыры менә шул рольгә керү. Ә инде җырлы биюле спектакль булгач, аның, димәк, вокалы белән шөгыльләнергә кирәк, биюе белән шөгыльләнергә кирәк. Аңа күпме вакыт

Кайчандыр әкиятне әти-әни сөйләвеннән генә ишетеп, андагы персонаж-образларын уйлап чыгарып, аларны күз алдына китерергә генә тырышсак, бүген инде, әлеге кызыктыргыч сюжетлы әкиятнең спектаклен карап, бала чак хыялын тормышка ашыра аласың. Сәлам, дустым. Ир эшләрне әзерләдеңме? Яисә лекцияләрне күчердеңме? Тукта әле ашыкма. Ә менә мин күптән түгел генә интернетта бер язма таптым, сиңа да укып китим әле. 16 яшендә мәктәптән китеп, Уолт Дисней ышанылмас һәм күз алдына китерелмәс уңышларга иреште. Уолт дөньяның иң престиж дәрәҗәләренә лаек. Хәзерге вакытта Уолт Дисней компаниясе елга 30 миллиард акча эшли. Марк Цукерберг, Facebook социаль челтәренең җитәкчесе 1984 елда туган. Һәм Forbes журналына эләккән миллиардерларның иң яше булып санала. 2008 нче елда аның капиталы бер ярым миллиард чамасы иде. Цукерберг Гарвардка укырга керде, ләкин тәмамламады. Колледжны да тәмамламаган Билл Гейтсны Forbes журналы 27 тапкыр дөньяның иң бай кешесе итеп игълан итте. 1973 тә Гарвардтан китеп, миллиардер булып кына Гарвардка 2007 дә кайтып диплом алган. Дөнья күләм танылган Стив Джобс исә мәктәпне бетерү турында аттестат белән генә шушындый э, уңышларга ирешкән. Дустым, алайса уйлап карасак, безгә бу диплом дигән әйбер бәлки кирәкмәс тә. Бәлки мин Стив Джобс кебек булырмын. Ә, беләсезме, табигый акыллык яисә тумыштан акыллы булу теләсә нинди дипломны дипломнан мөһимрәк һәм ә, ләкин теләсә нинди диплом табигый акыллы булудан мөһимрәк түгел. Шәп әйттем, әйеме? Твиттерга да язырга кирәк. Дустым, димәк, без синең белән бүген диплом кирәкме, кирәк түгелме соравына җавап бирәбез. Һәм беренчесе, диплом алгач студент нишли? Диплом алгач, студент, әлбәттә, беренче булып әнисенә шалтырата. Ниһаять, диплом булды һәм хәзер мин дә әниемгә шалтыратып, аны куандырам. Алло. Алло, әни, сәлам. Әни, мин диплом алдым. Ай, улым, котлы булсын, сиратта булмышым белән. Ә ул? Рәхмәт, әни, рәхмәт, әйе мин молодец, әйе мин диплом алдым. Рәхмәт, әни. Ярый алсам, сау бул, ха, кайтам. Бәйрәм итәрбез. Шуның белән шул, студент тагын нишләсен диплом алгач. Һәм инде безнең икенче сорауыбыз, диплом башкаларның сиңа карашын үзгәртәме? Бәлки Бу диплом кызларның карашын үзгәртер. Ну, миңа булган карашын. Ә, менә кызлар. Кызлар! Кызлар, сәлам! Ә... Исәнмесез, кызлар, менә миңа номерыгызны бирегез әле. Барыгыз да. Ә, минем диплом бар. Ничек инде, ну и что, мин бит 5 ел укыдым, димәк, мин яхшы кеше, миндә диплом бар. Инесе. Шуны Әллә дә киттек инде. Эй, Алла. Дустым, димәк, бу диплом кызлар белән булышмый берничек тә. Дустым, менә диплом булгач, машина да була, фатир була да дип әйтәләр. Хәзер беренчесе булачак миндә чыннан да. Ә, Сәмсез. Сәмс, менә ә, карагыз, миндә диплом бар. Һәм миңа сезнең машина кирәк. А, у тебя диплом есть? Пойди зарабатывай. Димәк, дустым, диплом алу белән генә бетми әле, әле эшкә дә урнашырга кирәк. Дустым, беләсеңме, менә башка яктан карасак, диплом бәлки чыннан да кирәк әйбердер. Чөнки эшкә урнашканда бездән бит диплом сорыйлар һәм бу кәгазь безнең чыннан да берәр нәрсә белгәнебезне һәм укыганыбызны исбатлый. Шуның өчен, дустым, укырга, укырга һәм тагын бер тапкыр укырга. Беренче сыйныфта без нәкъ менә шундый билгеләргә укыдык. Ә мин нәкъ менә шушындый билгегә генә укыдым. Бик яхшы. Әгәр дә бу йолдызлы билгесеннән дә укыгансың икән, димәк син үзең әйтеп узганча кызыл дипломга ия. Димәк, безнең киләсе сюжетыбыз да укытучылар турында, шулаймы? Бик дөрес һәм укытучыларның да ниндие бит әле безнең таныштырачак шәхесебез ул күп еллар инде шушы педагогика өлкәсендә зур эш алып бара һәм укучыларның студентларның яраткан мөгаллиме булып тора әйдәгез әле игътибар белән карыйк әлеге сюжетны дустым синең кояшлы кеше турында ишеткәнең бармы бар андый кеше Зәңгәр күктән үзенең нурлары белән җылытып торучы кояшыбыз булган кебек, җир өстеннән матур адымнар белән йөрүче, елмаюы белән тирә-юньдәгеләрне сөендерүче, җан җылысы белән йөрәкләргә мәхәббәт өрүче ханым ул. Аның белән танышуыма мин бик шат. Кыска гына әңгәмәбез вакытында мин дә аның нурларында коендым. Һәм сине дә әлеге кояшлы кеше белән таныштырасым килә. Менә йөзе белән генә балкып тормый, бөтен тәне, гәүдәсе белән янып балкып тора торган кеше. Шушындый ук аның эчке торышы да. Менә алар гармониядә. Әйтәләр бит, менә шундый сүз бар. Талантлы кеше төрле яклап талантлы була диеп.

Бу юлы инде аспирантурага илтә. Минем әти, мәрхүм, әйткән иде, Кызым, син укытучы булырсың, укытучыларның эшләре осат, алар җылга дүрт тапкыр каникул, аннары җәй буе отпуска, шуңа күрә асат асат шул диде инглиз теле укытасы булгачтын сине тикшерүчеләр телеңне дә аңламас әйдә давай укытучы булырсың дигән иде миңа Хәзер мин бит кайттым инде үз өемә, үз өемә. Әти белән әнинең йортында яшим, мәктәптә эшлим. Бер ай узды, икенче ай узды, әти әйтә, юк, хатын кыз өчен әйбәт эш түгел бу, диде. Роза апа күп еллар дәвамында Бөек Ватан сугышы вакытында укучылары белән бергә фашистлар тарафыннан җәзалап үтерелгән поляк педагог-психологы Януш Корчакның тормыш юлы һәм иҗатын өйрәнә. Студентлары өчен социаль педагогика кафедрасында Балалар өчен кояш дип исемләнгән Карчык җәмгыятен дә оештыра ул. Бергәләшеп педагогика серләренә төшенү, балалар йортларында тәрбияви лекцияләр уздыру, аларның уртак эшләре була. Без горурланабыз, Педагоглар арасында ул безнең беренче педагог. Һәм без безнең коллектив исеменнән, ректор исеменнән без телибез Роза Алексеевнага иҗатлар, тагын сәламәтлек һәм безнең коллективта зок-зок еллар эшләргә. Без, аспирантлар, әлеге олуг мөгаллимнең кызыклы, мавыктыргыч дәресләренә йөрибез, аның фәнни киңәшләрен, педагогик идеяләрен үзлебезнең фәнни эшчәнлегебездә һәрвакыт кулланабыз һәм алар безгә бик нык ярдәм итә. Аңа консультациягә килүче яшь галимнәрнең саны да бихисап. Бүгенге көндә Роза Алексеевна, бөтен Россиягә танылган, бар гомерен педагогика фәненә багышланган олуг галим. Бүгенге көндә Роза апа бик бәхетле. Тормыш юлында шәфкатьле, яхшы кешеләр генә очрап тора үзенә. Кадерле әти-әнисе, тату гаиләсе, яраткан эше, шәкертләре, хезмәттәшләре дә барысы аңа Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән олы бүләк. Әгәр дә э, максат куйсаң, әгәр дә аның турында уйласаң, әгәр дә тырышсаң, көн саен әкрен генә булса да шунда таба атласаң, Бар нәрсә, бар нәрсә килеп чыга. Кояшлы мөгаллимәне университетта бик хөрмәт итәләр, яраталар. Башкача була да алмый. Файдалы киңәшләрен бирә, ярдәмчел. Бар кешегә хөрмәт белән яратып карый бит ул. Ул бөтен нәрсәне бик җиңел, гади тел белән аңлата. Кирәк вагында, вакытта ул безгә ярдәмче дә була, кирәк вакытта кырыс та булып карый. Тик аның күзендәге очкын, ялкын Аның барыбер кырыс түгел икәнен күрсәтә. Бик мөлаем, ягымлы кеше, бик хөрмәткә лаек безнең университетта, безнең кафедрада иң дәрәҗәле кеше. Аның миңа иң ошаган сыйфатлары, ул кешелекле, олы йөрәкле, ярдәмчел, һәрвакытта да балаларга ярдәм итә белә, аларны тыңлый, аларны хөрмәт итә. Роза Алексеевна беркайчан да безне кире борып җибәргәне юк. Студентларны ул бер дә гөм яратты. Студентлар да аны ярата. Рәхмәт яусын сезгә. Менә дустым, кояшлы кеше нинди була ул. Мондый шәхесләрнең безнең янда булулары бик кирәк. Минем сиңа тагын бер теориям бар. Бу теорияне инде күбегез беләдәдер, ләкин искә төшереп узу бер дә зыянга илтмәс. Мәсәлән, мин яшел маркер белән язам, ясыйм түгәрәк. Бу безнең тырышлык. Шулай бит? Яшел белән тырышлык булды. Кызыл белән без алабыз белемне. Ә зәңгәр белән без тырышлык алабыз. Хәм менә шушы өч түгәрәк кисешкән урын. Шушы урын була. Әйе, шушы дөрес. Шуны яхшы иттереп буяп куй. Димәк, белем, талант, тырышлык кисешкән урын яхшы нәтиҗәгә китерәчәк. Э, беләсеңме, миңа калса, менә бу урын шулай ук бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы тапшыру өчен кирәк. Э, чөнки, мәсәлән, күчерү таланты да кирәк, бердәм дәүләт имтиханында. Тырышлык та кирәк, аңхәтлек утырырга, әзерләнергә һәм инде, әлбәттә, белем дә. Һәм безнең киләсе сюжетыбыз да бердәм дәүләт имтиханы турында. Егэ бер алдыннан укытучылар егэ турында сөйләгәндә бик куркытып сөйлиләр иде. Һәм инде күңелләрем, йөрәкләрем авыртып киткәләй иде. Ә без үзебезнең булачак врачларыбызга зур проблемалар, мәшәкатьләр ясыйсыбыз килми. Шуның өчен ЕГЭга әйбәтләп әзерләнәбез. Киттек бергә, мәктәптәме, мәктәптән тышмы, ЕГЭга әзерләнергә кирәк. ЕГЭ түгел инде, Бердәм дәүләт имтиханы. Татарча алай куркыныч түгел икән. Укучылар каршында һәр көн саен яңа сынаулар. Күз алдыгызга китерегез. Сезнең арттан дошманнар куа. Сезгә елганың бер ярыннан икенчесенә сикереп чыгарга кирәк. Туктап калсагыз, әсирлеккә эләгәсез. Икенче ярга җитмәсәгез, батачаксыз һәм кире чыгарга бик авыр булачак. Бары тик икенче ярга сикереп чыга алсагыз гына, сезгә яңа тормыш, мөмкинлекләр, яңа үрләр ачыла. Әлбәттә, бу чагыштыру бердәм дәүләт имтиханы турында булды. Хәзерге вакытта мәктәп программасы Бердәм дәүләт имтихан программасы белән төрлечә. Һәм хәзерге вакытта күбесенчә мәктәпләр Бердәм дәүләт имтиханына кирәкле игътибар бирмиләр. Шуның өчен балалар мәҗбүр булалар кеше ярдәменә. Менә узган елны майда безнең беренче укучыларыбыз Бердәм дәүләт имтиханын биреп чыктылар. Результатлар безгә бик шады, чөнки бездә 100 баллга биргән кешеләр дә булды. Ике укучыбыз безнең 100 баллга бирде. Бик күп Кешеләр 90 нан артык та бирде бирә алдылар. Бу безнең өчен бик зур исем инде. Әлбәттә, упкынны сикереп чыгу өчен физик культура дәресендә генә бирелә торган күнегүләр җитмәскә мөмкин. Моның өчен яки табигый көч булырга тиеш, яки үзлектән бик күп шөгыльләнергә кирәк. Дөрес егыга килгәндә, табигый сыйфатлар гына түгел, Хәтта мәктәптә укыткан белемнәр дә әз булып китә. Шуңа укучылар өстәмә шөгыльләнәләр. Тик имтихан белән дәрес арасында аерма бар. Дәрескә барсаң була, бармасаң була, тик имтиханны тапшырырга кирәк. Ничек кенә булса да, тапшырырга. Бөтен миңа мәктәптә бирелгән белемнәр, мин аларның бөтенесен монда балаларга сөйли алам һәм аларга булыша алам шуның белән. Һәм бу минем университетта укуыма бик файдалы. Чөнки мин һаман саен мин үземнең университетта без анда авыррак әйберләр өйрәнәбез анда әлбәттә университет юк шуңа күрә һәм иң башта теге урыс урысча әйтмешли азый чтобы азыйларны белер өчен мин монда укытам Без монда дүртчәр-бишчәр кеше укыйбыз. Һәрбер кешегә индивидуаль дәресләр дә бирәләр. Бик ошый монда. Мәктәптән тыш дәүләт имтиханына әзерләнү үзәкләрендә балалар белән гадәттә әле берничә ел элек кенә шул сынауны үткән яшь студентлар эшли. Әлбәттә, алар укучылар өчен беренче чиратта укытучылар булса, икенче чиратта, Якын дус һәм киңәшче дә. Менә балаларга күпме генә олылар тукып торса да, яшьтәшенең ялгыш кына ычкындырып җибәрүе күпкә үтемлерәк булып чыга. Баланың тайгак юлдан китүе-китмәве дә аның әйләнә-тирәсендәге дусларыннан тора. Бу тормыш, җәмәгать! Иң беренче чиратта без монда яшьләр укытабыз. Яшьләр һәм без э, үзебез дә ничектер дә әйтмешли балалар э, үзебез теге балалар яшьләрчә уйлыйбыз. Шуның өчен безнең э, аңлату, безнең безнең теләгән буенча дәресләр бирү балалар өчен җиңелрәк. Мәсәлән, мәктәптә укытучылар алар әйтә дә сөйлиләр, балалар шул вакытта телефонда да утыралар, интернетта утыралар, ә без монда балалар белән сөйләшәбез, аралашабыз, яшьтә кебек сөйләшәбез дә, бер момент әйтәм, юмор да кыстырабыз һәм ничектер һәм иң мөһиме ул инде мәгълүматны бирәбез. Егет турында сүз алып барганда, шуны да әйтү кирәк. Гадәттә, кем әйбәтрәк, тырышлык һәм үҗәтлек куеп аңа әзерләнә, менә шулар сынауны уңышлы үтә дә инде. Тик укучылар бигрәк җиңел уйлыйлар шул. Менә дәүләт имтиханын бирәм дә, һәм җитәчәк рәхәт тормыш диләр алар. Эх, сез сабыйлар! Тик аны тапшыру белән чын сынаулар башлана гына әле. ЕГЭ алар фонында тузан бөртеге генә булып күренергә мөмкин. Ләкин зур тормыш юлына атлаганда аның бөтен авырлыкларына да әзер булырга кирәк. Чигә беләм, үрә беләм, бәйли дә беләм. Ә менә дуслар тегә белмим икән. Шуңа күрә дә бүген Энҗе Закиевадан дәресләр алырга булдым. Сәлам, сәнгать үтү белән янучы егет-кызлар. Безнең сәнгать төрләре остаханәсе рубрикасына рәхим итегез. Бүгенге әңгәмәбез кием-салым дизайнеры, ягъни күтерье, модельер Энҗе Закиева белән булыр. Ул бүген безгә кием-салымны тегү процессын серләрен генә ачып калмас, кием тегүнең бар этапларын да ачыр. Бәлки хәтта үзебездән шәп тегүче дә ясар дип ышанып калам. Минем янга клиент килгәч, беренчедән мин анардан меркаларны, төшемнәрне алырга тиешмен. Ул туры гына басып тора. Нәкъ минем кебек, дуслар. Әйе, нәзек кенә кием булырга тиеш, аның өстендә ябышып торган. Һәм без ашыкмыйча гына дөрес итеп бөтен меркаларны төшерәбез анардан, барысын да язып куябыз һәм формулаларга кертеп инде төзем ясыйбыз. Шул конструкцияне ясаганнан соң без үзебезгә кирәкле фасонны инде ну клиент белән сөйләшеп рәсемнәрен ясаганнан соң шул фасонның шуны моделировать итәбез моделировать иткәннән соң шул кәгазьне тукымага төшереп без теләгән сайлап алган тукымага төшереп кисеп алып инде менә Кием, күлмәк тегә башлыйбыз. Дизайнерның кулына нинди генә тукыма бирсәң дә, ул булсын газета, журнал, хәтта саклык каешыннан да менә дигән пәлтә, күлмәк тегеп бирә ала. Алай гына да түгел, яшелчәләрдән муеныңа бижутерия да ясап белер. Профессиянең үзенчәлегеннән чыгып шуны әйтеп була, кием-салым дизайнеры эстетик зәвыкка Һәм камилләшкән күзаллауга барып тоташа. Ә менә осталыгы һәм сәләтенә килгәндә, ул кием салымның эскизын төшерә белергә, тукыманы кисеп алу өчен үрнәк булдырырга һәм дөрес итеп кисә белергә тиеш. Модельерлар мода йортларында, бутикларда, тегү фабрикаларында эшли алалар, Хәтта журналист та булып, әлбәттә инде ул моданы күбрәк яктырта торган журналист. Кием-салым дизайнерының профессиясен мин новатор профессиясе дип атар идем. Чөнки алар яңа планетаны ачкан кебек, киемнең яңа модельләрен уйлап табалар, яңадан яңа композицияләр, милли яисә авангард сәнгатьне кулланып буталар. Җитештерү өлкәсендә яңа кием моделе булдыру өстендә Зур хезмәт куючылар. Хәзер без ә, син дә мин дә уйларыбыз. Хәзерге ә, мизгелләрдә ни уйлыйбыз, шуны менә шушы тактага сурәтләргә. Кызык әйдә, әйдә сурәтләп карыйк. Зөһрә. Әйе. Э, Минем фикерләрем синеке белән бер үк. Ахрысы, мин дөрес аңласам, бу эзләрме? Нәкъ шулай, бу эзләр һәм бу эзләр мине ТНВ Татарстан Яңа гасыр студиясенә илтә. Ә, монда безнең фикерләр тарала, чөнки мин хәзер укырга барачакмын. Ә, син, димәк, бөтенләй капма-каршы якка китәсең. Әйе, һәм дустыбыз, дустыбыз аңлагандыр инде, без сезнең белән саубуллашабыз, дуслар. Киләсе чыгышларга кадәр, киләсе атна таң очрашырбыз. Күңелле яшәгез, сезнең белән саубуллашабыз.